کیا حال چال ہے ٹھیک ہو خوش ہو ڈیلی سویل بیٹھک دے نال تہاڈا دوست تہاڈا ہوسٹ غضنفر عباس حاضر سئیں رفعت عباس دا ناول نیلیاں سلھاں پچھوں اج میں تہاڈے کیتے پیش کریساں ہک ویہویں دری ریاست کون ہئی او دھمی جاگیا تاں فون تے حبیب پھلاہی دا میسج ہا۔ میکوں اڄ توں ست وڄے نماشاں دلی موسم مسلم ہوٹل مل۔ ایں ویلے سویل دے نو وڄ ڳئے ہن۔ اسوں دا امان شہر اتیں ایݙا جھکا لہہ آیا ہا جو اڄ پکھی پوری طرحاں اݙ نہ پئے سڳدے ہن۔ ایں ویلے اسمان بھانویں ساوݨ تے بدراں دیاں بارشاں پچھوں تھوڑا جھیاں ساوا پیا ݙسدا ہووے پر ایں نال کوئی سونہہ نہ پئی نکلدی ہئی جیویں کہیں ٻہوں وݙے کاغد وچوں ٻالیں دے کھیݙݨ دی ہک وی ہک وی بھنبھیری نہ بݨائی ونڄ سڳے جیویں کہیں ٻہوں وݙی رنگیں دی ٻالٹی وچوں شہر دا ہک وی ٻوہا نہ رنگیا ونڄ سڳے۔ اوں اپݨے فلیٹ دی تاکڑی وچوں اسمان تے شاہر کوں ݙٹھا تے انہاں دے کہیں پراݨے سانگے وچوں کھل پیا۔ ایں گھڑی اوں نہ رنگی کوں اچ فون کیتا۔ ہیر دے قتل دی ایف آئی آر پاروں سیشن کورٹ وچ پٹیشن دا سوچا۔ تے شام ست وجے حبیب پھلاہی دے ملنڑ دا پک ستریا۔ او شام ست وجے دلی مسلم ہوٹل جیڑھا حسین آگاہی بازار دی چاڑھی تے اندرون ملتان دا ہک بہوں واہندنڑ چاہ خانہ ہا پجا تاں حبیب پھلاہی ہک چنڈ دی میز اتے بیٹھا ہا۔ اوں اٹھی کے اوکوں آدر ݙتا تے اپݨے سامݨے والی کرسی تے ٻہوݨ دا آکھیا۔ او ݙوہیں آمہوں سامہوں ٻیٹھے ہوئے ہک ݙوجھے کوں ݙیکھ تے مرکئے۔ چاہ خانے وچ چنڳے بھلے لوک اپݨے اپݨے دھیان وچ ڳالھیں ٻیٹھے کریندے ہن۔ اے ہوٹل شہر دے شاعریں، ادیبیں، دانشوریں تے صحافیاں دا من بھاوݨا ٹکاݨا ہا۔ ایں گھڑی چاہ خانے دا پھکا پیلا چانݨ ایں جاہ کوں ٻاہروں حسین آگاہی دی تکھے و پارویں روشنائی توں انجھ پیا کریندا ہا۔ ایں ہوٹل وچ ٻاہوݨ والے اکثر لوک ہک ݙوجھے دے ڄاݨوں ہن پر ایں ویلے ہر کوئی اپݨی میز تے رجھل ہا۔ میں تیکوں ہک ٻہوں اپݨائتی ڳالھ رساوݨ پاروں سݙوائے، حبیب پھلاہی ٻولیا۔ اوں لکھاری دی اکھیں وچ ݙیہدے ہوئے اوکوں اڳوں ٻولݨ دی راہ ݙتی۔ کجھ ݙینہاں توں میݙا پیچھا کیتا ویندا پئے۔ میکوں پک ہے جو ایں ویلے وی ہک بندہ چاہ خانے وچ ٻیٹھے، حبیب پھلاہی وت ٻولیا۔ اوکوں لڳیا جو لکھاری کہیں کہانی دا منڈھ پیا ٻدھیندے۔ میں تیکوں ایں ویلے چاہ خانے وچ نہ سݙݨا چاہندا ہم پر میں تیکوں ہی سݙ سڳدا ہم۔ او کجھ ٻولیا متوں لکھاری کوں پیا ݙیہدا ہا۔ میں تیکوں ہک ٻئی ڳالھ پاروں وی سڄے۔ میں ایں ریاست کوں ایندے اوچھݨ وچوں ٻاہر ݙیکھݨا چاہنداں۔ کیا توں میکوں ݙس سڳدئیں جو ایہ ریاست کتھاں رہندی ہے تے میں ایکوں کیویں ݙیکھ سڳداں؟ حبیب پھلاہی پچھا۔ او ہݨ وی کجھ ٻولیاں متوں لکھاری کوں پیا ݙیہدا ہا۔ میں اپݨی اکھ نال ایں ریاست کوں ݙیکھݨا چاہنداں۔ ایں ریاست بارے ٻہوں ساریاں اݙیلاں تے ݙکھالیاں میݙے نال نال پیاں ٹردین۔

جو کہیں کوں پتہ نہ لڳے جو ریاست آندی پئی اے یا ویندی پئی اے۔ میں رکشاں پچھوں رکشے بھڄائے، لاریاں وچ پینڈے کٹے تے لاری اڄاں تیں ݙینہہ گزارئے۔ ریل گاݙیاں وچ پندھ چھکئے تے ریلوے پلیٹ فارماں تیں وقت لنگھایا جو متاں کتھائیں ریاست ٹکر پووے۔ پر انہاں ساریاں جاہیں تیں ریاست کائنی ہئی۔ اوکوں اڄ حبیب پھلاہی کہیں ٻئی واہند وچ پیا نظردا ہا۔ وت میں اپݨیاں ݙکھالیاں وچوں اڳوں ٹریم۔ میں ریاست کوں مال خانیاں، تھاݨیاں تے کچہریاں وچ تئیں ڳولیا۔ ڈپٹی کمشنراں تے کمشنراں دے دفتر تئیں بھالیا۔ میکوں کہیں وی جاہ تیں ریاست اندر وڑدی یا ٻاہر نکلدی نہ نظری۔ انہاں افسراں تے ججاں دے متھیاں تے ریاست دے ہر ہر کاریاں تے کریندیاں دے ٹھپے ہن۔ اے خود ریاست نہ ہن۔ اوکوں ایویں لڳیا جو حبیب پھلاہی دی کہاݨی کہاݨی توں ٻاہر ٹر پئی اے۔ میز اتے پئی ہوئی چاہ ٹھر ڳئی ہئی۔ اوں اشارے نال بیرے کوں سݙیا تے سڄی چاہ گھن آوݨ دا آکھیا۔ ول ڄاݨیوم جو ملاں ریاست ہے۔ پر ملاں ریاست دا ہتھ ونڑ تاں ہا پر خود ریاست نہ ہا۔ ٻاہروں ملتان دی بکھدی رات پئی وہندی ہئی۔ ول لڳیوم جو چوک وچ گھوڑے تے ٻیٹھا سورما ریاست ہے۔ پر او کجھ ݙینہاں پچھوں وٹیج ڳیا۔ لوک چاہ خانے وچ آندے تے ویندے پئے ہن۔ ول سوچیم جو ریاست چھاوݨی اندر کمانڈر دی کوٹھی وچ راہندی ہے۔ میں کمانڈر دی کوٹھی توں ٹر پیوم پر انہاں میکوں ناکے تے جھل گھدا۔ ہک فوجی توں پچھیم جو کیا ریاست اتھائیں راہندی ہے؟ اوں میݙے تے بدوک چھک گھدی تے پٹ ماریئے۔ میز تے گرم چاہ لڳ ڳئی پر انہاں حالی تئیں پیالی کوں ہتھ نہ لایا ہا۔ چھاوݨی توں ولیم تاں ݙوجھے ݙینہہ میݙے پچھوں ہک بندہ ٹر پیا۔ اڄ اوکوں ہک نواں تے علیحدہ حبیب پھلاہی پیا ݙسدا ہا۔ ول متھیم جو ریاست ول متھیم جو ریاست دارالحکومت وچ راہندی ہے۔ کوئی سیکرٹری، وزیر اعظم یاوت صدر ریاست ہے۔ پر انہاں وچوں وی کوئی ریاست نہ ہا۔ ایہ سارے ہک ٻئے توں پچھدے ہن جو ریاست کیا چاہندی ہے؟ ول کتھیوم جو فوج دا وݙا کمانڈر جیندے ہتھ وچ ہر ویلے ہک سوٹی ہوندی ہے او ریاست ہے۔ ول ݙس پئی جو اوندی مد ملازمت پوری تھیوݨ والی ہے تے او ملک توں ٻاہر ٹر ویسی۔ اوکوں ݙس نہ پئی پوندی ہئی جو او حبیب پھلاہی دی کہاݨی دے اندر ہے یا ٻاہر کھڑے۔ او اپݨے وعدے موجب ݙوجھے ݙینہہ ہک سینما ہاؤس دے کیفے وچ ملئے۔ ایں کیفے دی ہک کرسی تے ٻیٹھے ہوئے لکھاری ݙسایا جو ایں ویلے وی ہک بندہ اوندی نگرانی تے ہے پیا۔ فلم دا موہری شو تھوڑی دیر پہلے شروع تھی ڳیا ہا۔ ایں پاروں ہر پاسے چپ ہئی۔ پر ول وی ڄݙݨ منڈوئے دا ٻوہا کھلدا ہا تاں شور ٻاہر آندا ہا۔ تیکوں اڄ ݙسیندا پیاں جو راحت پٹولی تے میں ہمیشاں ہک کلھی جاہ تے ملدے ہیں پر اڄ کل کوئی نہ کوئی بندہ ساݙا او تئیں پیچھا کریندے، حبیب پھلاہی ٻولیا۔ جی دوستو! اے ہئی